Boa tarde, boas horas para tudo com a coladeira, mocinhos. Eu sou Yamon Kinsari. Kinsari na Pai de Deus, ali na frente de casa, mocinho, que chão riba lun. Tá com Yamon, mocinho, hoje tinha tempo para um coção muito isso. Não de cuiba, mas pronto. Um flama nunca tá fácil, mano, tá fácil mesmo. Mocinho, nós tudo que está no mundo. Nos tudu nu gosta di sta sábi. Má pa bu sta sábi, pa bu sta sábi, sai pa modi ki bu sta sábi. Si bu ka fase algen sábi, mô ki el ta fase-u sábi? Mon sinhora, ta kontise monti kusa na nos téra. Monti kusa ta kontise na nos téra. Pamodi? Pamodi? Karu ta mata algen. Fitiseru ta mata argen Fitisera ta mata argen Kel-li é sô mintia Finela ta mata argen Má na Rópa ka ten Má skuta kel más tristi ki ten na mundu é kusé? Munta argen ka ta konfundi Sta ku argen. Ku pá di algen. Mosinhu, es mosinhu ku sta tri tudu, tudu mês. Un konfidenti ta mata si mudjer. Un mudjer ta mata si maridu. Três vez di putaria. Ku bandi dessa. Ma un kusa ki N sabe ma Deus dexa. Omi é ku ta ranja-l. Bu ta ranja-l algen grandi. Prontu pa trabadja. Ke pode bai djuda si mai ku si pai ki pari ki pui na mundu? Ma nau. Trvés di kapiton kuzê ki nu ta fase? Tuda tu kuma si tudu simana kovedan ta mata kunpanheru. Trvés di rabadia, trvés di zeka diabu. Ken ki pariu? E bu mai ku pai ka ta matau. Mosin, ta flanhas un kusa. Ami kel ki mi ki buska, mi ta sabi kontrola. Kel ki mi ndeta riba del, mi ta sabi kontrola. Mas kel, kel li livru ya daba tempu antigu na bida. Tudu algen ka igual. Tudo mulher e ka igual. Tudo homem e ka igual. É quel que mais bu ta fase pa el. É quel que mais ta fase ku serado. Pamodi é ku ta xinti ku ta pasa mo. Homem ta mata mulher traves di kuzé? Putaria. Mas bu ka kre pa mulher fase putaria? Ma kela mozinha, yo di, pa no inkusa. Mudjer ki más bu ta da amor, bu da karinhu, bu da kasa, bu da tudu kusa, más ta baza konu pa tudu kon ku lader. Tudu ken ta fla, Nélson di kel jetu mô, bu ten ki ta faze vida mô. I ta el fla-nu, nha mata, nha família mata tanbe. Ka N mata si kabésa. N dura ku sabe, más di três mês. Mas, mosinhu, Fásil limé paga limé. Pamodi tudo algen, tudo algen na mundo quer ser feliz. Si bo bu ka gosta di bu cabeça, como que ta ser feliz? Si bo bu bo bo mulher quer estar com três, quatro homens mesmo tempo. Homem quer estar com cinco, seis mulher mesmo tempo. Você que tudo alguém que tem cabeça que te aguenta que não. A mim tem cabeça. pa aguenta kel la ma bo ka ten omi kre ben fera e so pe ku mi bebe be rebenta kapiton mi te farta ma muje ka poi rabenta mosinho so ke mutu algen ata konfundi amor ku gosta di si kabésa Amor é un kusa ki ta nase Má munta algen ka gosta di si kabésa Purkê bo sinta pa algen kusa Ami kusa ki mudjer ta fase-m ki N ta mata-l Ami si N rabenta N da obu pa truka un kuladera obu di mel Ki parinha ki mi N ta Kusa ki mi N ta fase Ningén ka sta obrigadu sta ku ningén Ningén ka sta obrigadu sta ku ningén. Gosi amor aki sta e mata companheiro Bo ki pariu eu mai Mulheres que sta ku mas di 4 homem Nhos fika contente mi ko Mulheres que ka kre sta ku um homem não Mocinha ka tudo homem ki ta aguenta putaria não Homem ta fá tudu pa bo. Má bo, bu kapiton, bu ta kenti dimás. Bu ka ta aguenta. Nho ka go, ka kontenti, mi go. Stalin sen sai, pâpia. Bu ta oia mudjer ku ómi dentu kasa, felís. Má kapiton, el ta kenti ki ka ta da pa stá. N odja, ta larga marido na Europa ta ben ami nga ta fla kiki passa ku mi? Abo nda ku mi, ke ku tene ka te birote sem mi? Kel omi ku tene tu kasa ka te obo sem mi? A ki nho matadu pasadu no e bandido, e ka tudo omi ke sima di ke jetu no, e ka tudo omi ki ta guenta batalha.

Nhos ta larga mudjer na Europa nhos ten Cabo Verde. Min ben Cabo Verde. Má nha Zé, Zeca Diabo sta ketu, mansu. Nhos sta só buteka. Menu ki ki sta na Europa ten Cabo Verde. Nha dja sabe ma n ta fase nha vídeos, ami n ta fla pamodi ami n ka meste nhos. Mi n ka ta faita mudjer nau. Ami n konxe nha moku.

Di bo da pa tudu anguleira di mi nta da pa tudu anguleira ma mosinhu tudu mes kaovinada ta mata konpanheru kuazi tudu mes e ka tudu omi ki ta aguenta e ka tudu mulher ki ta aguenta poku tenpu li mi na sapa si na maridu zé kadiau pamodi i ba luta ku si fidju mos pega mulher basa faka ku ta pensa Porku ki na ta mata ri na rua di nha mãe, pa inda mata porku tudu dia. Mosinhu, mudjer a ku buska nu ka ta fla mo ta da ki. Si bu ka ta aguenta larga, pa mudjer kapiton e di sel. Ami n ta sta ku mudjer, e da kapiton Dexa da. Kapiton i di. Da grasas a Deus dja bu da konta. Pamodi ku sa mata di ten na mundu e pa vivi nganadu. Pa bu sta lindu ku mudjer, tudu makaku bia i ta kume i ta fatrosa. Abo ta anda ku rotu sima Rakel kadera. Ma bu tene mudjer ki bu ka tene. Da grasas a Deus dja bu da konta. E sima N fla mi, mi ka ofende pa kuse. Se kapiton nte di intuxon di xonburgu nte nada fasi ku el. Mi me ka ofendi ben wen nha fiju ku nha mai, nhas amigus. Nka ben kortadu di mudjer nau. Mudjer ku maridu la di xonburgu. Fla di ki jetu ta kumeu? Nfla nta kumeu. Abo é karni? Bo é galinha? Não. Sta um monte de macaco biéki sta em Cabo Verde que meste pa nhos kumel pa um rapaz sta em Cabo Verde kel ki ngata oia si si do ku zeka diabu ku grogu na kabesa ku ganza na kabesa ku problema na kabesa bu ta la ka mariu ta kui Mas, mosinhu, pa no é un kusa. Ami N ka sta tra kui pa da algen ki dja ta mata algen, nau. Pamodi, mosinhu, no nu, si nu bai pa tras di tudu kusa ki ta pasa, bu ta sabe. N ben sabe di nha familia tanbe ki mata kunpanheru, ki mata kabesa. Ami N ta fla ku maridu la nsin, N ta dieta ku familia li nsin pa N ka fla. É ka tudu algen ki ta aguenta nhos par di putaria. Nhos, nho, mocinho, pare- é ka tudu omi ki ta aguenta batalha, mocinho. Korida di buru nobu é ti perde subida. Nos tudu nos é omi. Ami si N ba sa kondu, ba sa nkondu, aki, aki si faxi, aki si paga. Ki N dizera, ami kondu ki N ta pu ka ta dueu. Ma kel ki bo bu ta pun ta duem. Ami é ka di pedra.

É pa pega-m pa matan. Nos nomi é ka morti. N ta fla-nos tudu, mosinhu, N ka ta ben guarda bu, djo mata kabra riba rua pa tru. Mi tanbe N ben ku dinheru. Mi ka, mi ka ben, ami N ben sabe di nha fidju ku nha familia. Mi N ka ben kore tras di pitada, nau. Pitada kore nha tras ti ki mamai fla, Nhu dexa nha fidju en pas! Ami N ben vive, mi N konhece nha fidju, mi N konhece nha mãe ku nha pai. Pa mi pitada ki N tene dintu di Luxemburgo, N ka ten nada faze ku el. Awa ke ta kaba na nha kuartu, mudjer? Mon sinhor, ta txoma yo. Ku ta ba ta faze na nha kuartu? Sai di la, kel é kasa di txeru maleta. Pau purfumu, sai bu sai. Mon sinhor, mon sinhor, yo pa la en kusa.

Pamodi omi ka kre konforta ku un mudjer nau. Mudjer tanbe ka kre konforta ku dos omi nau. E tres, kuatru, sinku, sais, seti. Ami nta fla ka kontenti mi ko un kusa nta fla ki mosinhu nka txoma ningen pa oja nha video. Video di meu, tilifoni di meu, mi ki ta paga, ningen ka tran. Ma nha obu tanbe di meu. N ta da ki ki N kre, má mi N ka ben Kau-Verdi pa N da-l di nha obi, nau. N ben Kau-Verdi pa N ben sta ku nha mai ku nha fidjus. Pamodi di interior Europa, kel-li ten valor, ta dadu dinheru. Nhos ntende nha kuza ta ba pâpia? Mi N ka ben pa N ben korta, mi N ben, mi N pasa más na fóra, djuntu ku nha mai. pa N mata nha baka, bixeru, galinha, patu i pa N kume pa N bebe. Ma N ka ben ku nada di ningen, N ka pista ningen nada i N ka ten konta pa ningen. Mas kusa mas tristi na mundu e pa bu larga mudjer na Europa bo ben poi N deta ku otu mudjer pa bu skese di mudjer ku ten la. Kusa mas tristi ki ten na mundu e bo na mpresta pa bu larga maridu la poi N poi fla mo tran kapiton. Dera pasa kista li kapiton. Mas duel ki ten na mundu Mi na ta kore nha tras pa da un zekinha pa na benda mo fla dos anu ta kore tras fla mo ami nta ami dos anu nta kore tras di mulher dos anu nta kore tras di trabadju nhos ka kontenti ka nho ben djobe nha live ka djobe nhos nhos sta so na npresta por isu ki ka tudu omi ki ta guenta ta mata é meme omi é omi ku mudjer mosinhu ka da mas larga inda ka ben justisa pa bu sta ku algen a forsa ka ben inda bu sta ku un algen ka da sertu e ka ta largau txiga ba otoridadi meme un dor na europa bu ta pudi lonji di kasa sta so na npresa nha n sabe mosinhu sabe verdadi pa fla n ka kre fla. Ma tem kusa ku ka ta obi e sima omi ta laga mudjer na europa ta bem ta bem rabenta e si ki mudjer ta bem ta bem rabenta e kela e ka nada nho kre sabi mas duedu inda puteka nao na presta ma e ka tudu mosinha e ka tudu mudjer ki sta si tem mudjer ki ta ta ta ruspeta si kabesa.

Bu mai ku bu fidju. Mosin pura ben ta pitala e pa bu mai pariu. Ah, mosin. É que o senhor que entende, nós que sabe, senhor é tão burro, senhor que entende. É que tudo mulher que, que não presta, não. É que tudo homem que é bandido. Moço, tem curso aqui, mim, hoje. N ben pa mi N odja Má mosinhu N ta fla tudu mudjer pa gosta di kabésa Ómi sta más piór Ómi sta más piór Li bera nha kaza É ka tudu mudjer ki sta na npresta nau É ka tudu ómi ki sta bandidu Ami N pode ser bandidu, ma ami N gosta di nha fidjus, N gosta di nha mai, N gosta di pitada tanbe. Ma ami N ka ouvir di fla ma N rabenta, N ka rabenta ainda nau, ma N ata rabenta bo. A ki mal txon purki N ta rabenta. N ta li na kasa ta kumi ta bebe, li kasa mocinha mi ben fera pa kuse. Nha sabi kuse bu mai ta fla si N ta ngana pasa nha santana ku nha fidju N kunpra pasajen ben pamô N ta trabadja pamô N ta trabadja Keli é N paga nha munda tudu mandioka N ta ben singa li nha nteni N ta mata limada so nha fla pa N mata limada N mata na bia gosi

Ka ten. Gosi nha ta ben, nha ten ku mi so nha bes, ta bin seu. Nun mudjer ka ta papia na nha vida. Prontu. E modi nha mor? Ka bu kori. Porku n ta mata gosi. So nha fla pa mata, mata gosi. Pa mata. Nho pensaba, nho pensaba nho era basin. Oi! Nho suma ki, nho, nho ta pergunta, e ta kore gosi? N ta mata gosi? E kuzê? Pa mata? Na fala assim, onde ki mata porku? N ka ta mata, oji N ten mas trê galinha pa mata. Trê galinha, keli é pa mata na dizembru. Na ki N ben, na dizembru keli N ta mata. Nho ta na ben, mi na trabadja. Mi N ta trabadja, fala assim. Mie ka Obrigado Edna Kel li Yo E kume ti kabelu rinka na rau moku Para para pitara ketu Para pitara ketu Eh Yo li yo N kume ti N farta Nho pitada branku di baxu onti e kume o e kume onti e kume onti koitadu linsin e so kumi kanu N ta mata tudu kunu mi mi ngudi nha nome nho kome kusa ki mi na fla dan 300 kontu na mo e konta kuatu dia ta konta dinheru ka ta ka konta Mandioka nte pode kasa pa kume pa vi. Não, cada dia, cada dia vou aqui cata bem. Vou te no cabelo. Riba rua. Jan jan chate jan nerva ya está bom. Querer duas entradinhas trucou. Jan fala verdade, verdade para falar. Não fica direito, minha mãe.